Danki mi a Anta. Venezia gospel bo. Nos Gospel stay bon tur tur. cansá? Long time mi a mm No. no you. Nos Bela. stay Ah, completo no, bon. massa, massa. Ok, no, master, ah, contento di wak bosa atrobe, contento di tene bosa atrobe akinan. Episode nobo, djadomingo. Eh, awe ta un episode interesante. Nos a graba e di dos parti, practicamente. Parti mainta, pero nos a bai edit esey mas awero. Um, nos a tende un par di, un par di cosa aki, como Sa. entre otro, un di esaki torná cu bo mes no tabata sa cu nos tin aki na nan Curaçao. Ami mes tampoco, e parti di e opleiding di, um, di moda. Pero awe nos a bai sigui tende over di e partinan aki y tambe over di e institucion cu ta duna tur e opleidennan aki. Awe nos tin Jofrou Zimmerman, nos ta bai kuminsá kuné e parti di e episod aki. E ta bai duna nos un tiki mas informashon tokante e partinan general di e institushon, bo sa, pagamentu, inskrijving, etsetera, tur e rikuaimentsnan pa drenta den den den den remarke pa e opleidingnan. Anto despues nos ta bai kuminsá e tur e sektornan ku tin den den e institushon aki. Kompleet, bo beniut? Bo ta kla? Sa e hasey do tur. E fla sey mama atrò bè danki pa tey danki. Si bon tardi Manuel Dio danki ku nos por ta serka bosnan awe pa duna un tiki mas informashon over di osbòt. Si no no danki atrò bè un plaser. E os bòt, laga nos kuminsá einan, paso ora nos a haña un email di boso, Sí. ah, bo a puntra ami, bo sa ken nos ta? Anteori mi a bai hasi mi research, paso no ta no ta un nòmber komun ku bo ta wak riba kaya òf den niun tipo di di di plataforma, dus laga nos kuminsá den kiko ta os bòt presis, anto Korekto. kiko tur ta e servisionan ku bosan ta duna eri akinan. Sigur. Bon, pa mi kuminsá, os bòt ta para pa openbar, sekundèr, Beroepsonderwijs deeltijdopleidingen. Esei ta nifiká ku nos ta duna edukashon riba nivel sbo, anto nos tin mas ku kuarenta aña di eksistensia kaba. Si, anto nos ta duna edukashon pa mayornan di edad, dus diesocho aña bai ariba. Nos ta duna educacion riba nivel sbo manera mi a bisa, anto nos tin nivel unu te cu nivel kuater. Nos tin tres diferente sector cu ta zorg en welzijn, economie en handel y techniek. Ok. Banco okay sa da da da bai bai me tin hopi pregunta cora pasa mala pa mi si me tin hopi pregunta caba so e fausa e merman di bosan tin cuarenta aña caba mas cu cuarenta aña mas cu cuarenta aña si correcto e anto ke ta un achttien plus opleiding tin un maximal cu bosan ta tuma di studiante den e sentido di edad no. Anterior e con bin pasobra a semper of temenster ami tin e gevoel mi no sa kiaboa ta pensa mano cu nan ta bisa of mi sa zeker weten cu tin hopi hende ta kere cu ya mi ta laat mi ta bieuw mi no por studia mas con bin tog manera mano a bisa den cuminsamentu no tin dje tanto informacion cu. Ey no, bo tin bo por tin cuarenta aña mes, bo por studia, bo por tin bo diploma, pasobra manera nos ta papia mas tempan, diplomanan cu incluso ta sirbi bo bon bon pa bo haña un bon trabaho, pa bo gana un bon cent, pa bo subsisti di un bon salaris. Esey ta sigur. Con bin OSBOD no, pasobra ami tambe ta di, dus Manuel ora el a bisa mi ey nos ta bay graba, e m'abai busca informacion, con bin no tin toch. Laga no bay bisa e marketing of cu e hendenan sa cu ey, no ta nada bo no ta biu, tin oportunidad pa bo. Ta netamente pesey nos ta cerca boso, anto ta esey ta e promoción cu nos ta haciendo actualmente, pasobra nos a ripara cu tog tin hopi hende cu no sa di nos. Anto companianan eyfo tin studiantenan di nos cu ta trahando cerca nan, pero tog bo ta ripara cu hopi hende no sa di nos, anto esey nos a cuminsa cu e marketing plan awor aki di pasana diferente social medianan. Anto laga no laga hen e publico sa cu nos ta existi anto cu nos ta hipo nan. Hopi hopi mi ta hiña hopi bon. Sí no tremendo. Hopi heavy. E esaki suizo do informacion caba cu Maha e Seca Efro Señor Jehová pero atrobe pesey nos ta e pa nos buta informacion dilanti. Correcto. Sí. E e parti di di di diploma ke eseynan paso e ta un parti hopi relevante ora Sí. bo haña un diploma no solamente keda na Kòrsou sino tambe den e otro paisnan den eksterior. Korekto. Ta hopi relevante pa sa si e diploma ku bo haña den institushon òf kualke institushon ku bo bai ta algu ku ta hèlder, ku algu ku bo ta bisa, ey, e diploma aki ta algu ku ta wòrdu kategorisá òf eksakto na na na Kòrsou, na e pais kaminda bo ta trahando. Juist. Pa mi bisa bo, Manuel, òf bò ta kai bou di Dienst Openbare Scholen, Den su ku ta dos, anto nos ta kai direktamente bou, òf dos ta kai direktamente bou di gobièrnu. Dus e ora e diploma ku e studiante ta risibí na final ta un diploma rekonosé. Pasobra e ta wòrdu saká for di e fuente ku tur diploma na Kòrsou ta sali. Dus no ta asina ku nos diplomanan no ta rekonosé. Nos diplomanan ta rekonosé. Pero no solamente na Kòrsou, afó tambe? No, E ta afó wòrdu tambe. akreditá? E ta. Ok, Pasobra master. nos tin studiantenan ku a kaba serka nos, drenta avion bai Hulanda pa traha. Mm, Ok. Dus nos great, tin studiantenan den eksterior trahando ku diploma ku nan haya di Osbord. great, great. Sí, Awor, biniendo bèk den e partinan di e opleiding, bo tin tur e sektor òf e tres sektornan, sí. pero mi ke bin bèk den e parti di kiko ta tur e requirements nan ku mester, Ujú. pa drenta den remarke pa sigui un di e opleidingnan aki. Korekto. Wak, lokual ku bo tin mester, manera m'a bisa kaba nos tin kuater diferente nivel. Dus pa kada nivel bo por bisa ta otro eksigensianan ta konta pa bo por drenta. Pero si bo no tin un diploma etol, anto tòg bo kier yega na un diploma rekonosé ku Osborn por brinda bo, bo por kuminsá for di nivel unu. Anto pa nivel unu e kos ta hopi simpel, bo mester tin Un cedula valido, diesocho aña di edad. That's it. That's it. Bo por cuminsa cerca nos. Anto e pago. Conta cu e. Cu ta importante. Si. Mi ta kere si ta hopi importante conta cu e prijs nan. Laga nos bay nan. Yes. Laga mi bisa bo Gio, nos prijs nan ta hopi bon. Lo bo puntra bo mes kiko ta wou bisa. Na mi bisaba asina aki, bo por, pa bo por drenta òf bo por hasi un un opleiding serka nos, un estudio serka nos, bo ta paga shen i sinkuenta florin di inschrijfgeld. Anto nos opleidingnan tur ta kosta seis shen florin pa kada aña eskolar. Anto nos ta konsehá, nos tin e posibilidat i nos ta konsehá tur studiante ora nan drenta pa hasi esei tambe. Seis shen florin Bo ta paga pa kada aña eskolar. Mind you, un aña eskolar ta dura dies luna. Bo no por sinti e kos ei mes asina pisá si tur luna bo pone sesenta florin di bo eskolar. Foral si bo ke bai dilanti tambe. Bo sa si bo sa kiko e resultado ta bai ta despues ku bo kaba e aña ei, sesenta florin no ta nifiká, I mean, sesenta florin bo ta paga por ta pa kiko data pa telefòn. Correcto. Bon. Correcto. M'a drenta, m'a drenta den Osbod. m'a aplica, m'a paga. Tur cos ta geregel. Di un tiro. Pero. M'a paga di un tiro of a paga pa termijn? M'a paga mesora. Bon pa. M'a ta gai cu danki Dios. Gai cu forsa. Si, gai, mi ta gai duro. Ah, ya. Bo ta wak aki. M'a yega, m'a paga. mi tin diesocho plus. Si. Pasobra esei ta un di e requisitonan. Correcto. Of tenminste e ta buta pa hendenan laga nos ban bisa mayor di edat. Si. E cual. Muy probablemente mi lo tin mi trabou den banda. Sí. E kiko ta e orarionan? E ki ora mi ta studia? E weekend, anochi? Kiko ta e, kon kon esei ta sinta den otro? Oké. E opleidingnan na Osborn, mayoria di e opleidingnan nos a tene kuenta ku Bo tin como cu ta diesocho plus, bo tin personanan cu ta traha caba den dia. Pasobra nos opleidennan bo por hacié pa bo tin un hobby acerca di bo trabou, pa bo por upgrade den bo trabou. Dus e ta yuda pa tur eseinan, e diploma cu bo ta haña na final. Dus nos horarionan di scol ta cu bo por combiné cu bo trabou. Dus eri e lesnan ta cuminsa seis or dje tardi te cu cuarto pa sai nuebe dje nochi. Dependiendo di e rooster naturalmente pa cada opleiding ta diferente. Bo por haña e ora cu lesnan ta di djaluna. E aña aki pa mi bisa bo sigur tabata di djaluna te cu djaweps. Dus nos ta purba mantene mas tantu te caminda ta posibel di djaluna pa djaweps. Anto e opleidingnan di economie Eseinan tin algun ta kuminsá sin kor. Pasobra den e opleidennan ei bo tin ku nan ta kushiná, nan ta traha pan. Anto ei bo mester tin tòg un tiki espacio pa sa pa e pan reis, pa e kuminda kushiná trankil keseinan. Dus e opleidennan ei ta kuminsá for di sin kor. Si mi a komprende bon Eury tin sierto sektornan ku ta haña Of ta tur e sectornan ta haña cuater dia pa siman les? Corecto, si. Tur e sectornan? Si. Ok, master, master. Ok, eh, aparte djesey, atrobe mi ke bin bek paso, bo sa, tin hopi hende, nos, nos ta un comunidad cu ta consisti di hopi cultura anto hopi estado legal, pa bisa asina. Tin hopi persona cu ke bin traha un futuro akinan, eh, anto nan ke, bo sa, drenta den cierto tipo di opleidingnan asina aki. Aparte di e cedula, paso mi sa sigur cu tin un par di persona cu tin cedula te cu seis luna so of un aña maximal, con esey ta cita right side ca boso? Of e cedula mes ta. Balido. Di Corsou? Si. Ok. Si, cedula balido nos ta tuma. Loke Manuela puntra e ora y si e cedula ta temporario paso tur persona cu kisas a caba di bin, con esey ta sinta den otro? Na momento cu bo ta drenta cerca nos, e mester ta balido. Ok. Ok. Si, e mester ta balido. Pero un biaha bo ta ingeschreven? Sí, pero bo tin ku zòrg si e ora i kòrda bo kada aña eskolar di nobo no si bo ta na skol laga nos bisa e aña eskolar aki anto bo a hasi un nivel dos dus e ora ta nifiká ku bo falta un aña eskolar mas pa bai esei ta nifiká ku bo tin ku reinskribí pa e siguiente aña eskolar anto pa e reinskripshon ei bo sedula mester ta bálido atrobe dus e ora ei bo tin ku zòrg di regl'é.

punto os BOD punt org, esei ta nos website. Bo por tuma kontakto ku nos tambe via kuater seis un binti sinku sinkuenta i un, esei ta nos number di telefon, i nos business WhatsApp. Bo por subi tambe nos Facebook ku ta osbod sbo, anto inskripshon bo por hasi online, nos inskripshon ta online, dus bo ta subi riba nos website. Bai na inschrijven pa e aña escolar binticuatro binticinco, anto ori bo ta haci bo inscripcion. Despues di e inscripcion, nos ta tuma contacto cu bo, bo ta trece bo documentonan, nos ta controla tur cos, anto ori bo ta pasa e siguiente stap, nos ta traha un cita cu bo pa un intake gesprek. Eh, hopi pregunta ainda. Hopi sí. pregunta general ainda. Eh, first of all, uh -huh. unda bosan ta keda? Unda, okay. unda e localidad, unda mi ta bai hanja les como okay. tal? Um, depende pa qua sector bo inscribí, uh -huh. laga mi comienza biso con nos kantoor ta sintua na calle Horacio Sprok number 4, ese ta na Brievengat. Okay. Nos ta hasi uso di um, tres diferente dependance. Dos tres diferente otro skol, edifisio pa mi por bisa asina, kaminda ku nos lèsnan ta wòrdu duna. E sektor di tèknik su lèsnan ta tuma lugá na Brievengaard kaminda tambe nos kantor ta situá den e mesun espasio, e edifisio ei. E sektor di zòrg en wèlzijn ta haña lès na Osbord, e dependans na Steenrijk. Anto Economie en Handels ta haña les na e dependans di Suvisant ku ta na Osbert Suvisant na Lageweg. Aparte djesei, e aña skolar kon e ta kana? E ta kana mesun kos ku e aña skolar di di onderwijs aki nan na Kòrsou, dus for di Augustus te ku Juni, Juli, Augustus atrobe? Juist, esei ta e durashon di e aña eskolar. di mes bo tin bo planning ku bo ta traha anto e fakansi daganan bo ta haña riba dje dus tur eseinan nos ta tene kuenta kuné. Oke anto Jefrouw Zimmerman a menshoná tambe e parti di intake kiko esei ta enserá presis ki mi por ferwagt den e parti ei? Oke e intake ta un kombersashon personal ku nos ta hiba ku e studiante pa konosé un tiki mas di e studiante anto pa na momentu ku E studiante ta serka nos, nos sa e ora ei kiko por ta. Nos tin ku tene kuenta ku ne, si kisas e tin ein of ander malesa ku nos mester tene kuenta ku ne, sierto situashonnan ku por ta ta kosnan ku bo sa bo mester tin un tiki atenshon p'e. Esei eigenlijk praktikamente ta un ente i gesprek. Pa nos sera konosí un tiki mas dja serka ku e studiante. Den e parti ei tambe bo san ta duna sugjesti den e base di. bo sa si mi ke, por ehempel atrobe nos ta bin bek den e parti ku nos a palabra òf ku nos a discus parti mainta, ku ta e parti di si mi haña ervaring den e práktika, mi tin sinku seis aña di ervaring den e práktika binisha riba wèrkvloer mes, pero mi ke hasi un opleiding, anto por ta e opleiding aki ta nivel vier, pero ami ta na nivel twee, den e parti di e intake mi ta haña e diferente tipo di advicenan aki? Sigur ku si, si. Sí, pasobra por ta bo ta pidi pa bo hasi, laga nos bisa un nivel tres, un opleiding di un nivel tres, pero uiteindelijk ora nos wak bo background, bo tin ku kuminsá tòg na un nivel un tiki mas abou. Anto eri semper nos tin e kordinadónan ku ta esnan ku ta kontrolá e dokumentonan ora ku bo trese nan, anto eri ku ta avisá, nò, mihó e persona aki kuminsá na un nivel un tiki mas abou, pero semper tin e oportunidat ku bo ta kana yega. e nivel ku bo tabata ke en prinsipio ei. Master Anton mi ta kere esei ta un bon brugge weri pa nos bin ku un kordinadó ku ta kordinadó di welsijn. Juffrouw e for bo bin dilanti weri danki Juffrouw Zimmerman. Si nos tin kualke otro pregunta nos ta hoon bo. Danki Juffrouw Zimmerman.